Isimgħu x'għandu xi jgħid il-Kavallier John Jordi Majna dwar it-tatwaġġi. Ma kienx raġel mill-agħar, imma darba qalli li tajtx kemm bata minħabba dawn l-imberkin tpinġijiet. Ħtija tagħhom ġieli saħansitra applika għal xogħol u ġie rrifjutat. Ħafna namrati li kellu ma ridux ikomplu miegħu. Flask kien raġel simpatiku u ma nħoss li hu ġust li kellu jibqa' jiġi ġġudikat u kkundannat minħabba t-tpinġijiet ta' dirgħajh. Madankollu jkollna nammettu li lkoll hekk nagħmlu. Illum it-tattoo m'għadhiex tabù u nqisuha aktar bħala forma ta' arti. u nittrattawha bħala materjal għar-riċerka. Illum qegħdin f'pożizzjoni li niċċelebraw din il-parti tal-kultura li tħalli marka fuq ħafna minna. Biżżejjed nieħdu il-Malta Tattoo Expo. Din is-sena se jsir bejn is-7 u d-9 ta' Novembru. Din il-konvenzjoni diġà waslet fit-tielet sena tagħha. Bħalissa qegħdin ukoll f'pożizzjoni

F'din l-ewwel intervista se niskopru programm ta' riċerka u dokumentazzjoni jismu Rel Ink, An Indelible Narrative. Biex nitkellmu fuq dan, Maria Micallef. Isliem, Maria. Spjegali ftit x'inhuwa dan il-proġett. Dan il-proġett huwa mod kif inħarsu lejn il-ħajja marittima mill-bidu tas-seklu 20 sa l-aħħar gwerra. Ħa naraw ftit l-ekonomija marittima, u l-aktar in-nies li kienu jsostnu din l-ekonomija. Ħa naraw ftit ukoll il-mod kif dawn in-nies kienu jiċċaqilqu minn belt marittima għal oħra. L-aktar li ħa nkunu qed nifukaw proprju fuq it-tattoos, it-tpenġija. Li naħseb hekk ikollna nħarsu lura u forsi anke fil-kuntest Malti, L-assoċjazzjoni tat-tatwaġġi mal-ħajja marittima u mal-baħħara minn dejjem kienet hemm, le? Infatti, aħna qegħdin nistudjaw passaporti li jinsabu fl-Arkivji Nazzjonali mhux biss tal-baħħara li l-aktar nassoċjaw is-soltu mat-tpinġija, imma anki ma' ta' ħaddiema tal-faħam, shipwrights, ħajjata tal-qlugħ, kalkara, cooks, stewards. Imma dejjem fl-ambitu marittimu, le? Iva, l-proġett qiegħed jiffoka fuq bliet marittimi. Infatti, qegħdin nħarsu wkoll lej il-port ta' Marsilja. U għażilna Marsilja propju għax kienu ħafna dawk il-ħaddiema Maltin Ħaddiema marittimi Maltin li kienu jsiefru lejn il-port ta' Marsilja bħala destinazzjoni biex isibu xogħol.
Mis-sit tal-Mużew Marittimu propju fejn se ssir l-esibizzjoni Relink flimkien ma' Pierre Portelli biex inkomplu nitkellmu ehm, fuq dan il-proġett li huwa vast. Pier, inti wieħed mill-imħuħ wara dan. Eh, iva, ehm, bażikament ehm, l-ideja żviluppat eh, ovvjament mill-imħabba li għandi lejn it-tpinġija. Sewa, u naħseb it-tatus biex niftehmu. Eh, u naħseb kien l-ewwel Punt li jħallik eh, tipprova tiskopri affarijiet hemm l-element marittimu imma eh, eh, relink naħseb aktar minn kollox hija il-mod ta' kif jien nista li immur lura fi żmien partikolari u nara x'kien qed jiġri f'dan ir-rigward, min-naħa ta' tatwaġġ, min-naħa ta' tpinġija, min-naħa ta' nies, min kien ipinġi. Tkellimna diġà wkoll fuq l-aspett ta' dan il-proġett interattiv man-nies li se jkunu jistgħu jagħtu l-informazzjoni, qed isiru intervisti, ser ikunu jistgħu wkoll jissottomettu informazzjoni li għandhom, le? L-idea ta' citizen science hija importanti ħafna. Meta ngħidu citizen science, għaliex aħna qed ninvolvu lill-komunità biex iġġib 'il quddiem l-istejjer li għandha dwar nanniet jew inkella anke missirijiet u memorji li altrimenti kienu ħa jibqgħu mistoħbijin. U eventwalment jintilfu. U eventwalment jintilfu. Jiena monna tlitt tfal. Jien Ġerrin il-ħanina u karmu l-patla lil Tutful. Meta morna rajna hekk, għednielu ejja naraw xi ġejtu tagħmlu. Għednielu biex inpinġu. Issa wieħed pinġa destroyer u jien pinġejt għaġlu. Sewwa, sewwa. Sewwa?
U, u kontu tagħżlu d-disinji jew inti tgħidlu? Le, le, hu, hu kellu, hu kellu d-disinji. Fuq il-karta kellu mat karter tek disinji. Tiegħi pinġieli bil-lapes. Id-dawra ta' Żanzun, għan Elju, id-dawra tal-Iljun. Sewwa, sewwa.
Imbagħad.
Imma tal-Iljun kienet it-tieni darba li mort u. Żgur. Meta mort it-tieni waħda kont tikbar, jiġifieri. Jien kont, b'hekk, mhix, kien dejjem, kelli forsi tnax-il sena. Imma baqa' jiftakrek li kont mort. Żgur li baqa' jiftakranna. Il-proġett huwa maqsum f'żewġ partijiet. Hemm parti ta' riċerka xjentifika u intensiva li huwa mmexxi minn Dottor Georgina Portelli. u din l-informazzjoni qed tinħadem jew tinġabar flimkien mal-kuraturi tal-Mużew Marittimu Liam Gauci u Maria Micallef ehm, li dawn qed jiġbru l-informazzjoni u wieħed mis-sors ehm, vera interessanti li sibna huwa Dawn il-passaporti li jinsabu fl-Arkivju Nazzjonali u f'arkivi oħra mm, internazzjonali u kemm affarijiet oħra fl-arkivji tal-Mużew Marittimu. Imma dawn partikolari mill-Arkivju Nazzjonali jagħtu stampa ċara, kważi ċara, ta' tan-nies li kellhom it-tpinġija. Għaliex? F'xi kultant id-deskrizzjoni tat-tpinġija li kellhom kienet tkun imniżżla. Hemm uħud fejn kienu jgħidulek speċi tattooed on right arm, left arm. Imma mbagħad issib deskrizzjonijiet bellezza li jien għalija huma ċ-ċirasa fuq il-kejk ta' dan il-proġett. U ma għadx nippilla bħal pilla l-ieħor, bħal ma palla pilla. Għax kan meta rulu tajjar hawn, qallu dik irrid. Imma dik ħa żmien, kollha għamiltuha fl-istess ħin, ġifieri għamiltu xi nofs ta' nhar? Kellna.
U bil-labar. Eh, u ma kellux magna bil-motur? Le, bil-labar.
Id-destroyer għamilha bil-labar. u sitt murin u ajruplun, tnej ajrupluni nieżlin għad-Destroyer u biex tagħmel il-baħrin u tarmuha bis-sitt murin u l-imbarazz. Fiha x-xogħol. Kemm hi fiha x-xogħol.

Għandu uffiċċju x'għandu daru daqshekk. Min jaf kemm ħa niskopru stejjer fuq nies interessanti li għexu ħajja mimlija u interessanti, bħal forsi dan il-ħabib tagħna hawnhekk? Dan il-ġuvnott li qed naraw hawnhekk m'aħniex eżattament ċerti min hu. Però, jidher li huwa baħri, ta' l-aħħar tas-seklu dsatax, U skoprejniha propju ftit ilu innutajna minn meta bdejna naħdmu fuq din l-eżibizzjoni, innutajna li dan il-baħri għandu tatu fuq idejh. Turi ankra li kienet simbolu u għadha simbolu komuni ħafna. Tal-ħajja marittima. Eżatt. Però min jaf l-eluf kbar ta' tatwaġġi differenti kollha ġifieri mhux ankri biss, m'għandix dubju li probabbli kienet popolari ħafna, ma' min jaf X'hemm iktar? M'għandix dubju wkoll xi ftit daqsxejn spinti bħala tatwaġġi li għad irridu niskopru minn din ir-riċerka.
L-inka bħala għadu daqshekk fih erba' toqbiet. Sewwa, sewwa, bħal paletta hi. Eżatt.
Allura dublu, ndun aħmar. Sewwa, sewwa.

Jimtaħ biss, mhix xarra biċċa ruda biex jaħsillek. Le.
X'aktar joħroġ demm minn kellu.
X'aktar aktar joħroġ demm. Hemm ukoll partner ieħor li ma semmejniex li huwa d-Dipartiment tal-Libreriji u l-Arkivji tal-Università ta' Malta, fejn dawn qegħdin jaħdmu fuq sit fejn l-informazzjoni kollha li qed insibu mill-proġett jiġi mpoġġi fuq dan is-sit u jiġi jkun open access fejn dawk in-nies li jkunu interessati jistgħu jew iżidu jew inkella ifittxu informazzjoni ukoll. Dan huwa parti mill-Dipartiment fl-Università ta' Malta li huwa mmexxi minn Professor Milena Dobreva. Jiġifieri aħna qegħdin naqdu dawn il-parties kollha flimkien. biex imbagħad l-informazzjoni li qed niġbru eh, naddu għat-tieni parti li hija l-eżibizzjoni. Issa fl-eżibizzjoni ukoll qed nieħdu daqsxejn ta' eh, direzzjoni ftit differenti minn normali għaliex jekk fl-eżibizzjoni qed nistennew eh, affarijiet li qegħdin standalone f'dan il-każ il-xogħol li qed isir mill-artisti li ħajdu sem Huwa qiegħed in-narrattiva li qed tinħoloq hija konverżazzjoni mal-oġġetti fil-Mużew Marittimu stess u il-materjal li qed jiġi skopert. Ġifieri wieħed m'għandux jistenna li l-preżentazzjoni ta' daw sempliċement ħajġi jara ritratti jew inkella kitba li qed tispjega isma' x'kien jiġri x'ma kienx jiġri. Le. Hemm xi ħaġa daqsxejn iżjed. Hija idea li trid tinbena bejn ir-riċerka li tissir u l-artist stess li qed juża din ir-riċerka biex jibni x-xogħol tiegħu. Imma mbagħad il-preżentazzjoni tax-xogħol ma tkunx qiegħda f'kamra separata għaliha imma tkun nikkrejaw din il-konverżazzjoni bejn oġġetti li diġà għandhom ħafna storja marbuta magħhom fil-Mużew Marittimu stess. Pier, lili qanqatli ħafna kurżità, it-tattoos huma xi ħaġa li huma għal qalbi wkoll, huma espressjoni wara kollox ta' ta' arti wkoll. X'inhu hija t-target dates għall-esibizzjoni? It-target date tal-esibizzjoni huwa Settembru 2017. Bħalissa dej din ir-riċerka intensiva, inħeġġeġ li dawk li jkunu qegħdin jarawna wkoll biex forsi jekk ikunu jafu xi ħaġa eh, jikkuntattjawna, hemm email address u anka Facebook page li forsi nadduh eh, u u dan isir magħruf aktar għax kull informazzjoni li tiżdied ma' dan il-proġett ehm, jiftaħ bibin ġodda biex eh, anka eh, forsi l-istigma li għandha tattooing eh, jew tpinġija ma tibqax daqshekk stigma. Għal min għandu.
Grazzi Pier, ċertament aħna li m'għandniex. Aħna li m'għandniex, aħna ok. Jalla nerġgħu niltaqgħu jew għal waqt l-esibizzjoni jew kellha xi tpinġi oħra flimkien għand Grazzi. Thank you.